Sma ġo,
il-post tal-qawra. Mhux aħjar nikru ħajt. Muħallini ma diġa btiġġenta. Ma mhux napplikaw għall-iskema tal-Housing Authority nikru biex nassistu għandek sitt xhur ħlas minn quddiem. Mbagħad għandek għaxar snin garantiti. Tajjeb taf x'inhi imma? Li jtulek lura bla ebda ħsara, jiġifieri jtulek lura tali kwali.
Żgur minn dak li qed tgħid. Mela għada, morru l-Awtorità tad-Djaru. U le, xi mmorru l-Housing Authority. Napplikaw online, ara, il-websajt hija housingauthority.gov.mt.
U miegħi llum Għandi lil one and only Aiden. Hello Aiden. Hello, hello.
mela, jiena l-lum, I think it's the first time li qed niltaqa' miegħek di persona u meta ltqajt miegħek il-meeting tagħna kien online. Naħseb l-ewwel ħaġa li nnotajt fik u li ninnota fik anki bħala persuna, you've got really, really gentle eyes. Aha. Aha. Għandek għandek softness inti, għandek għandek din is-softness li li naħseb ftit nis jarawa għax inti on stage għandek Dejjem hekk jien. Eżatt. Dejjem l-attitude.
Eh, għandek din il-edgy persona u li jaħsbuk kiesaħ. Ħafna. Ħafna, ħafna nies jaħsbuni kiesaħ, jaħsbuni kiesaħ, jaħsbuni għandi attitude. Ċertu nies ġieli qishom jibżgħu jkellmuni eh. jew ishom. Ittihom naqra sudizzjoni.
Sudizzjoni. Anke minn ġieli minn kantanti oħra qed eh, tiġri. Iva, mhux bil-force they're human, we're all human. Ġieli nkun eh, hekk f'xi festival jew hekk, ġrat li dis-sena fil-Mod Eurovision. Kien hemm minn il-tajt miegħu l darba, kantanti jgħidu li i kemm għammi maġġajtek xek. Għax inti
il-stage presence tiegħek tant i hekk kbira, powerful, ħafna, Allura mbagħad għandek dat hekk, look. Very edgy. Allura dak li jkun jaħseb li inti persuna guarded, però mm. wara li kellna l-meeting hekk għatlek fil-fatt għatlek għatlek kemm inti um, very approachable and, and, and very soft u, u um, tal-limt Tgħallimt ħafna wkoll dwar l-istorja tiegħek u vera qed nieħu pjaċir li qiegħda hawnhekk għax dak li jkun forsi jaħseb li jarawk hawnhekk jarawk fejn wasalt, jaraw x'għamilt f'dawn l-aħħar tliet snin li inti vera Alla jbierek kellek ħafna ħafna suċċessi, però qisu dik
Kif wasalna liha? Dik, dik, dik il-klajmek, kważi, kważi ħatmer. Xi ħaġa wkoll interessatni li jinti għat li taqra kull kumment.
Jien naqra ħafna, ħafna, ħafna, naqra kollox. Eh. Sal-biraħ stess flaxija eh. nara ehm, reviews minn barranin, x'qed jgħidu fuq Malta, x'qed jgħidu fuq il-pajjiżek. Ovvjament ġeli kun hemm mhux kulħadd toġbu song, mhux kulħadd joġbu Aiden. Eh, X'inhi r-reazzjoni tiegħek meta xi ħadd jikteb xi ħaġa ovvjament mhux favorevoli, naqra negattiva, kif tħossok? Ara, jien tolleranti ħafna. Ma jaffetwawnix, ġifieri vera ma jaffetwawnix. Vera ma jaffetwawx.
Ma jkunx hemm. Kieku ma naqrax.
Li għajtek u forsi minix hekk. Le, naħseb jiena li ġrili bla ma naf. Mm. jibqgħu f'moħħi. U every next performance that I have, jisni I want to prove them wrong. Mhm. Mux mhm. ma nibqax naħseb fuqhom ta' ġifieri. Imma jisni I want to prove those people wrong. Mhm, Isu bl-Inglis it fuels you. It fuels me a lot.
U jien naħseb kif tkellimna l-aħħar darba u anke mit-tfulija tiegħi u hekk jisu tant kemm dejjem I wanted to prove myself. Mhm. Dejjem f'kull ħaġa li nagħmel. Mhm. Li naħseb dik għad nġorra miegħi u rabbit li sa oxra li eh, hekk llum il-ġurnata nuża in my mhm. favor. Ħalli Ek, I want to prove them wrong, I want to prove them wrong. Inti jisu, jisu, il-ħajja u specialment il-ħajja tijak lejn lejn din il-karriera tiegħek, qisek kif qed tgħid inti, qisek tridha, mela ħa nagħmillek ostaklu numru wieħed, numru tnejn, numru tlieta, u mbagħad tasal għaliha. Fil-fatt, ehm, ħa nibdew mill-fatt li kien hemm kumment li qal li inti erbaħt il-Eurovision bil Mux ħanajduwa, tajjeb, li tawilek, mela, sinjura u sinjura li ktib dak il-komment. Stay tuned, ħat isma naqra minn xiex kellu jaddi Aiden biex wasal li wasal. Mela, inti born and raised iż-żejtun. Yes, żejtun. Proud. Iva, ta' proud.
Ifimni minix xi wieħed li naf l-istorja kollha taż-żejtun. Imma hekk vera vera kuntent iż-żejtun, ehm, jogħġbuni nista' żejtun. Għandi kważi l-familja kollha żejtun, ġifieri għandi żewġ tijiet li jqogħdu żejtun, nannu jqogħdu żejtun. Kuġini u żejtun, so isu ek, sweet and proud. Għajtem, issa. U ħanibqa' mek eventually, iva, xtrajt dar iż-żejtun li din id-dar never ending għax għadha ma tistax titlesta għax proġett kbir ħafna kien hemm fażijiet twal u ovvjament jiena l-karriera hija priorità dejjem f'ħajti f'kull ħaġa li nagħmel. Allura. Perfezzjonist. Iva. Ġifieri nista' nimmaġina anke fid-dar. Nimmaġina. U mindu jiena jiena studjajt marketing u kont ngħid jekk my second option would be interior design. terġa. Oh no! Allura, allura even worse. Stemmaġna jena kemm il kemm il-store eh, tal-banijiet dort. Biex oġobni toilet. Nista' nimmaġina. U ommi tajd li mhux toilet dan. Le. Le. Irrid li kun. Shape. Ma mela nista' tellanna ritratta. That's what I was talking about. Ma sibt, ma sibt. Kelli naqqat toilet eh, minn hawn, eh, sink minn hemm, dik minn hemm, kelli naqgħad. Imma naħseb tu pjaċir Imma eh, jekk ikollok iċ-ċans. Jekk ikollok iċ-ċans. Jekk tkun sejra l-Eurovision, daqsxejn inqas. Issa ara naqbżu ftit ġimgħat u mbagħad nerġgħu mmorru lura. Però inti meta meta kon żgħir isek għatli minn dejjem l-entertainment li tkun kantant kienet dejjem il-ħolma tiegħek. Eħe, jien dejjem ridt insir entertainer. Dejjem ridt insir artist. Għalkemm nemmen li artist itwielet. Entertainer you can become. Mhm. Imma dejjem xtaqt hekk, xtaqt inkun fuq il-palk. Mm, u minn meta kont żgħir, qatt ma ridt li jkolli l-aqwa vuċi. Ġifieri, Dejjem kont nimmaġna f'moħħi Aiden li jinterpreta, Aiden li għat interpretation, li li għandu number fejn eh, għandu ħafna zeffina u l-crowd għedin fuq saqajom u jċabċbu jajtu u number fejn għed ibik n-nis. Dejjem hekk, dejjem kienet it-target tiegħi dik. Jiġifieri hekk kont Jiena nemmen Kont ħafna. narani on stage. Jiena kont jiena nemmen ħafna bil-manifestazzjoni, ok? Manifestation jiena nemmen ħafna biha. That if you want it and you see it, it's going Yes. ġifieri inti minn mindu kont żgħir, Yes. kont tarak. Yes, jiena ta' ta' 5, 6, em, ovvjament kont żgħir ħafna u tajt lil mami, ta' 5, 6 kont diġà eh, inkanta d-dar u xejn niġi mill-iskola nuri li jrid insir kantant. Anka t-toys tiegħi kienu jkollha nażel affarijiet ta' mużika. Kelli toj din niftakara ma nafx kif niftakara, imma kelli 5-6 u niftakara. Kelli toj b'żewġ microphones, b'kazett, kont nidħol YouTube nirrekordja l-backing track, il-karaoke u bil-mic l-ewwel nirrekordja l-vuċi u naqgħadhom Bis-serjetà, bis-ser, ġifieri niftakarni nara Wow! nara Stuart Little, il-film, u kellu s-soundtrack ta' Celine Dion, eh, mżejġ kienet is-song, u kont, ek, fissat kont fil-mużika. U ta' seven mbagħad, eh, meta ħadd ras kulħadd id-dar, ma ħallejtilhomx option illi jibdew jibatuni l-kant. Aha. Ni- ftit qabel ta' six, il-mami kienet ħalsit li kors ta' drama U jiena għetlek fil-meeting, jiena introvert ħafna, ħafna. Jiena bħala persuna in real life mistħi ħafna. Ġifieri, I don't approach someone to ek biex nitkellem miegħu. Interessanti.
Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Ġifieri jiena jekk xatt ma jiġix kellimni u nemmen li dik. Qed effekt ukoll għal fejn x'inhi jaħsbu nistramp. Stramp. Għax minix it-tip ta' persuna li ħanna xi ħadd U ħammur nkellmu? Leħi ngħidilkom l-enerġija tiegħu hija tant enerġija ħelwa. Vera, sa jiena tiġa fansjajtek meta konnet nagħmlu l-meeting imma llum qed inħares lejk. And I'm feeling so much love għax vera ħellu, vera Jena, jena minix persona li nġudika laqqa xejn, imma u koll kont, hmm, għalta ma jgħidin, Hmm, imma minn kif ċempiltlek u batti telefon mill-ewwel indunajt, i kemm moħelu da kemm differenti. Kellek bi pejden jew. Le. Hmm.
Ftit vera vera ftit zaħira, vera ftit zaħira. U li kont ħanajt l-ewwel, hmm. illi meta kelli six qabel bdejt il-kant, il-mama kienet ħassit li kors ta' drama. Hmm. U waslitni, waslet il-ġurnata li nagħmel l-ewwel session, insomma, kienet ġo grupp, ehm, hekk ta' tfal ovvjament, 6 year old, 7 year old. Ehm, u tant kont mistħi, tant stħajt li ma rridx ninżel u bikja kbira fil-karozza u da ma morx għas-session waħda, kienet ħalsituri għal xejn. Ma miltux l-kors. Stħajt.
Għax kont mistħi ħafna, bħala persona hekk jiena. Umbat ta' 7 bdejt bdejt nitgħallem il-kant. Imma bqajt jisek, bqajt misek, għax jiena I resonate, jiena meta kont zaħir kont mistija ħafna ħafna ħafna l-istess. Jajt int mistija, kont mistija ħafna jiena, papa jaqrid li biex immur sport,

Persuna tal-familja ħafna jien. Mhm. So l-free time tiegħi nqatgħu mal-familja, jekk mhm. kolli free time. Għalissa mandiġ, so tkidni daqxej dik. Għalissa u hija hija, musa.
Imma in ġenerali ta' sirt biża ħafna, ġivi l-aħħar sentejt let snin, sirt biża ħafna. Imma any free time li kolli, nqattaw mal-familja. Ġifieri il-prioritajiet tiegħi tal-ħajja in ġenerali huma mużika, mhm. familja. Sa aktar tard nitkellmu naqra fuq il-reġina tiegħek, tajjeb. Mm, inti wara wara s-sekondarja, spiċċajt is-sekondarja, kellek target, trid tkun kantant u tħalt f'ħafna kompetizzjonijiet. Però xi ħaġa li baqgħet miegħi li għad li stramel jiena bqajt jisni dejjem inviżibbli.
Ara, jien għamilt karriera bejn il-2014 hekk kelli 14-il sena sa 2018, erba' mm. snin. Mm. Nidħol f'daw il-festivals, nidħol f'daw il-competitions, jien naftħalt fil-Junior Eurovision, Sanremo Junior xi tliet darbiet. U mhux nidħol u mmur tajjeb, eh, ġifieri mhux u jew biss brix, imur ħażin. Mm. Tipo fil-Junior Eurovision jiena l-aħħar darba li meta kont ħalt 2015 meta kienet rebħet Destiny. Ok.
Em, Ġejt l-aħħar. L-aħħar literally dead last. Ok.
Em, Kif tif- tiftakar kif a- kienu jaffettwawk, isek ma tantx btajt qalbek. Le, x'naqla qalbi. Le, le, le. Ux. Jiena, tajdli xejn, imma jiena għetlek ukoll aħar darba, jiena vera bnidem realistiku ħafna. Realistiku ħafna.
U ġili nkun daqsxejn. Ġili nkun savage. Anka mejjen nifsi. Eh. Għax drajt u trabbejt li mhux kollox tajjeb. Issa jena il-mammi tiegħi jaddu la ħafna affarijiet u jena għalija l-aqwa kantant tad-dinja u l-isbaħ wieħed u ma u xaħjar minni. Xisima l-mamma?
Silvia.
Silvia! Eh.
Għandek raġun.
Imma for some reason dejjem tlajt jena li Isma, jekk minn tix tajjeb, mux tajjeb, jekk emmin oħjar minnek, oħjar minnek. Ok.
Jekk illum jgħet f'competition u Marret aħjar minnek. Melanie kella diska daqsxejn iktar b'saħħitha. M'hemmx tagħmel mela ħtirba hi. So u meta kont iżgħar, ġifieri qed ngħidlek bejn 9 u 13 ħadsem f'ħafna competitions, ħafna, ħafna, ħafna. Ġifieri ħafna ngħidlek into hundreds. Ġifiri, l-ammont ta' trophies l-għand id-dar jiena, li sa madomx id-dar, din figarax tommi, u ma ħafna. Okay. Veri għamilt karriera, ta' kelli 12 sena, kien ikolli erba festivals weekend. Wow.
Eżempju, l-ġimgħa, s-sibt u tnejn il-ħadd. Wow.
Minn ta' organizer għal organizer. U apparti dawk barra minn Malta, Switzerland, l-Italja, l-Ingilterra, fil-mamil. Ħares lura x'tawk? Naħseb tawni dita, tawni li if you're not good enough, Għarxa tamil tkun aħjar. Mm. Plus li tawni daqxej l-ideoloġija tiegħi tal-lum il-ġurnata. Mm. L-inġor miegħi bħala bħala artist fi xena, mm. fl-industrija, whatever, Malta, barra minn Malta, wherever I am. Illi jekk jiena ħaqni number 3, I'm gonna get a number three. U mhux ħa napprova nara kif ħa nagħmel biex inniżżel minn at one u two biex nitla' jien. No, no, no, no. Up your sleeves, għaraf x'ħa tagħmel. Write a better song, intefa' fl-studio. Write, eh, r- create a better performance, jew Whatever. Tatek jisa reżiljenza. Ija, ija, ija, ija. U naħseb dik l-iktar ħaġa li li ħadd minn min daw l-small competitions l-inġorra miħaj f'kollox f'ħaġa li nagħmel. Kienu jisom il-playground, yes. il-practice ground fejn yes. inti dejjem qed tipprepara. Però mbagħad kellek ħabta fejn Is-singles tiegħek kienu qegħdin jindaqqu wkoll fuq ir-radju u xorta qisu ħadd ma jaf. Mela, ħafna.
Minn Wade.
Għal 2016-17 bdejt noħroġ l-ewwel songs tiegħi. Niftakar 2016 kont mort writing camp l-Ingilterra, Londra. U Minn hemm kont qed isma' tkun għadek żgħir 15, 16, ma kontx nikteb mużika jiena u jiena m'għandokx.
Naf, ovvjament, ullum il-ġurnata naf daqsxejn iżjed meta jiġi kordu fuq pjanu, imma m'għandokx strument. U ta' 16 kont mort kont mort Camp Londra u għedt, hmm, jiena kapaċi nikteb Jista' jkun li I can write my own songs. Ok.
Ehm, u bdejt nagħmel hekk. Bdejt nipproduċi, mal-ewwel bdejt naħdem ma' producers internazzjonali u barranin. Ehm, bdejt noħroġ is-singles u niftakar ġili kelli kont għamil music videos ukoll. Mhm. U Funnily enough, daw, bi ftit airplay minn dak l-station, ftit airplay minn dak l-station, ftit minn dak l-station, kelli tlajt bdiet nitla number one f'Malta. Ah. Ġifieri, ah. it was a huge surprise għalija. Ah. Tipo kif dan qed ngħidlek 2015 ġejt l-aħħar fil-Malta Junior Eurovision jien. 2016 u 17 napplika għal Malta Eurovision ma ngħaddix. Jiġifieri, jien 2015 applikajt għal 2016 applikajt għal Eurovision ma għaddejx. 2017 applikajt għal Eurovision b'xi tliet songs u ma għaddejx. Imma in the meantime qed nitla' number one fil-radio. Hmm. So kien hemm dal nisu il-barrier, illi bdejt bdejt xaġa li bdejt kont qed nikrea, naħseb kienet tajba biex kienet. Imma qisu Imma kien hemm barrier. Qisu l-pakkett kollu ma kienx qed jaħdem. Ma kienx hemm. Fil-fatt f'2018 tħall Tax Factor u ma dditek xira. Ma dditni xira.
Ma dditek xira, għal-marelli.
Kienet esperjenza tajba Max Factor, Kienet l-ewwel sena li, li, li wasal X Factor allura eh. l-ewwel edition dik nemmina jien dejjem li l-ewwel edition tibqa' dejjem l-ewwel edition. So naħseb kienet one of, one of the, the best ones tul dawn is-snin.
Mara kemm għaddejt minn affarijiet li li Qisek bqajt, bqajt sejjer, bqajt sejjer, u mbagħad Ara, tmenti. jiena tal-familja jitqu bija. Eh. Ġifieri jiena t-tija tiegħi specifically, Eh, X'jisimha ehm, tija?
Christine, Kristin, ah, għalfejn. titħaq bija għax tgħidli ġbin inti vera ma taqtax qalbek ta. Vera ma taqtax qalbek. U tit- titħaq b'sens Eh, hekk yes. ta' li tiggustani tipo. Tiggustak mela. Għax eh, tipo
tara r-reżiljenza fija. Mhm. Ehm, U u lit-tifla tagħha Daisy, il-kuġina tiegħi, li hija il-bella fil-performance tiegħi. Ah, ok. Li qed nisfen magħha. All right.
Em, il- Lil Daisy tgħidilha, tipo, ara, hu naqra minn kuġinuk, Eh, tipo, għamel naqra bħalu, ara, ara, hu jaħseb li hu l-aħjar, jew taf kif, Eh, tipo, eh, eh, j- ma jaqtax qalbu. Aha. Em, Imma, Tasal.
Tasal. 2021 kellek naqra ta' turning point. Yes. Ux vera. Inti tħalt f'mużika mużika, ux vera. Ekku. Mużika mużika bil kanzunetta kbira li kulħadd iħobb naħseb fik. F'min kont qed taħseb Aiden? Hmm, ma kienx hemm specific person ta' Le. Ma kienx hemm specific person. Naħseb fik kienet. Mela dan kien kien is-sajf ta' 2020 żmien il-COVID. Mm. Kulħadd id-dar insomma u kien ġi annunċjat li ħaj ritorna mużika mużika wara ħafna għexieren ta' snin il-festival eh, tal-kanzuna ta' Maltija. U Dak iż-żmien il-Eurovision ma kienx qed isir għax kien True X Factor. Tajjeb, u jiena jisni la tħalt l-ewwel sena u ma konċ għaddej tal-X Factor ma rridx nerġa' ma rridx nerġa' nidħol. Ehm, għax differenti mill-Eurovision, Eurovision jisek għandek bżonn il-pakket, għandek bżonn id-diska, għandek bżonn l-immaġni. X Factor Jisu mill-vuċi, jisa aktar tifoka fuq il-vuċi, forsi karattru. U għet tipo jekk eh, dak iż-żmien ma kunux raw l-abbiltajiet tiegħi tal-vuċi u tiegħi bħala artist, mhux bħala mela. d-disena u ma tħeraw l-abbiltajiet. So kont iddeċidejt li ma nerġax nidħol f'X Factor. Eh, Eurovision ma kienx qed isir u ġie annunċjat dal-festival. U għedt jiena il-singles kollha li ktibt uħriġt kienu dejjem kollha bl-Ingliż. Mm. Qatt ma kont ktibt diska bil-Malti. Oh. Lanqas qatt. Ah. U id-dilemma kienet x'tib ta' song ħan għamel? Ħan għamel song orkestrali għall-orkestra stil San Remo, għax mm. daħi jkun full orkestra bil-Malta Philharmonic Orchestra. Mm-hmm. Jew ħa nkun true to myself, naraw kif tiġi u nagħmel song bħal dawk li kont qed nagħmel dak iż-żmien mhm. li kienu qed jiġibu li number ones fuq radio. Mhm. Li kienu hekk stil tas-sajf, mhm. up tempo, fresh tar-radio. U qed, ok, mela nikteb tnejn. Nagħmel tnejn, nagħmel A Very Nice Ballad, San Remo Style, u song oħra li hija up tempo u upbeat. Issa b'min tgħidhom it-tnej, it-tnej li huma, it-tnej li huma għaddew għall-ewwel fażi, għall-ewwel tal-audition ngħidilha jiena hekk, li titkan tagħhom qudiem ġurija u għaddiet naħseb fik. Mhm. Wasal festival. Imenti kellek ukoll jekk min sejra żball kellek kanzunetta oħra li tajta li. Li ktibt jiena, iva, li ktibt jiena. Li ktibt jiena, Rakel, ħabiba kbira tiegħi. Illum il-ġurnata naħdmu flimkien. Kellek kanzunetta oħra. Kelli żewġ song, kelli żewġ options.
Eżatt.
Wasal festival u Again, fl-immaġni u fil-performance ritt li nkun daqsxejn modern, um, tipo fil-visuals u xat nilbes u hekk. Tipo vera festival prestiġjuż u ħan ilbes sut, imma kif nistgħu l-sut nagħmlu interessanti mela sleeveless u kont ma' Charles Andron dak iż-żmien u Melkim. Insomma, ġi, kont għaddej tal-finali, il-rizultat kien ta' diżappunt kbir, ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Ovvjament, ma qabilx xejn bej il-ġurija u televoting. Televoting konġejt it-tieni. It-tieni post, iva. U mal-ġurija.
U mal-ġurija.
Ġejt fis-seba post. Minn 12.
Minn 12.
Ġifieri. Mhux riżultat tajjeb. Mhm. Up to this day ma nafx x'seta kien ġara. Ovvjament nifhem li ikun hemm eh, different thoughts u mhm. dam, taf kif diska mhm. ja bċarti ma taġobx il-kulħadd. Mhm. Dina li qatt ma nifhem di anke fl-Eurovision ġieli ma nifhimix. Kif tista' żempju jekk qegħdin ħamsa f'kamra? Kif tista' xi ħadd tak jew tlieta dawk viċin 8, 10, 12, ġifieri jaħsbu li l-aqwa diska, u tnejn l-oħra jtuk zero. Ta' xej, ma tawk xtri jew for, zero. Zero, ġifieri. Jagħtu għom zeros.
Jena jagħtu zeros.
Jagħtu zero.
Oh, ejja, kera zero, zero, ġifieri.
Mm, mm, ma xi dittamen. Ma impressjonajtni.
Xej, mhux hekk? Imma bad naħseb fik, went to become Eh, overall ġiet fil-ħames post. Eh. Mill-għada stess, naħseb fik ġviri mal ħarġet fuq il-platforms, mal-ewel kienet uritni li isma. Issa għamilt dawk is-snin kollha fejn kelli sur radios li qed jissapportjawni. Now, it's the people. Għax di mill-għada, la minn ġittiret, la minn ġittini, la minn ġil-ewwel, Di marret number one fuq Apple Music, number one fuq iTunes, number one fuq YouTube, il-performance, l-iktar li kella views, fuq Facebook l-iktar li zjed li kienem likes u ekku li zjed kommenti. U jina ġejt il-konċert naf il-lirika kollha blamment u dajt kemm stennejt biex id-doqqa ħalli noqgħod inkanta miegħek. Ġifieri Tajd li tajd li r-riżultat ma jimpurtax, ovvja, għax it's a competition. Imma fil-verità jien il-competitions kollha li qatt tħalt fihom Malta qatt ma tħalt fihom għalfini tal-competition infisa. Mhm. Imma tħalt għalihom biex wasluni for the next thing. Mhm. U di mhux kulħadd jifhemha. Mhm. Ġil nitkellem anke ma' kantanti ħbib tiegħi li kultant nintilfu u jisna nagħmlu l-competition u daqshekk. Ma trid jien nemmen illi biex tkun artist trid l-udjenza tiegħek trid tibqa' tagħtihom, tibqa' tagħtihom, tibqa' tagħtihom. Inkella jinsewk. U llum iżjed minn qatt qabel. U iktar ma jmur, iktant l-options huma. Vasti.
Vasti, veri jiena
kull ġimgħa joħroġ xi artist li nħobb joħroġ album. Mhm. Kull ġimgħa. Every, every New Music Friday Artisti joħorġu ħafna singles, ħafna albums. U jiena ok għalkemm percentaġġ żgħir ħdej dawk l-artisti ġganti, imma dak id-0.0001% jgħat emmek u koll, jien għandi udjenza tiegħi u koll, għandi fanbase u koll. So, li għandek l-udjenza tiegħi. So, trid tkun attiv ħafna. Yes.
Wara l-festival, xejn rajna dan il- il-support kollu. Kont għamilt eh, music video, Music video. ta' naħseb fik li għadu sissa l-qalbi ħafna u naħseb u għet mill-lizjet li jibqa l-qalbi. Għax kienem sens bejni, bejn it-tim tijaj u bejn il-kru. Kienem sens kbir ta' d- għanna ġem fidejna tipo. U il-festival Ta' bis-sieq. Ta' bis-sieq. Il-dil-ġemm. U hemm in-nies hemm barra li qed. Vera jriduha.
Vera jriduha.
U kien hemm sens ta' ħafna mħabba hekk waqt il-filming tipo kollha sigħat non-stop, ħafna xogħol. Imma kulħadd minn qalbu.
Kulħadd minn qalbu, kulħadd minn qalbu. Kien hemm da' sens hekk ta'

għamilt ħafna l-twelk is-sins. Ħafna, ħafna. Imma l-ambizzjoni fik u d-determinazzjoni li għandek ma tistax ma tindunaħiex għax jina nħoss li ħafna ħafna tfal li din jikbru l-lum il-ġurnata din jikbru din il qed nipretendu da kollu imma qed nagħtu dak l-effort hmm. biss Però inti eżempju ta' isma, you want it, it will happen. Imma oj, trid trid taħdem.
Taħdem ħafna ħafna ħafna. Jien I mean trabbejt u anka fil-ħajja personali, eċetera, li jekk trid ħaġa trid taħdem għaliha.
Skema Nikru biex Nassistu. Ikri lill-Awtorità tad-Djar u bbenefika minn kirja garantita għal għaxar snin, kirja bil-quddiem sa sitt xhur u eżenzjoni tat-taxxa fuq il-kirja. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit housingauthority.gov.mt.
There's no ifs and buts about it. Mm, vera. Memx, memx option. You're either going to work, jew sake mandek xil-papa li huwa. Eh, u xek, eh, eh, xorta, ma xorta. Imma xorta fxiex xorta hija qasira dik il-ġerni, għax dik twasslek malajr u daqshekk. It-triq twila hija dejjem iżjed rewarding. Però inti kellek dil-viżjoni, ok, mela naħseb fik marret tajjeb, isfidjom inti kellek viżjoni waħda trid tirrappreżenta lil Malta, trid il-Malta kollha warajk. Mela, erġajna qbiżna u erġajna tħanna fil-Eurovision bit-tieni diska tiegħek li kienet ritmu. Yes, marret. fil-fatt eh, Destiny kienet u eh, ġabet naħseb the best result fl-aħħar 15 years kienu minn żmien Kjara. Mhm. Mhm. Em, Kienet ġiet fis-seba post Destiny. U eh, reġaw kienu ħabru li ħajsir il-Monte Eurovision. Daqshekk X Factor. U għet, issa, Eh. issa ċans, tipo għadu kem kelli dis-sena b'naħseb fik Mela. Three months number one, dak is-support kollu, best song of the year, best whatever. U għet issa ċans. Bdejt nikteb songs. Erġajt ħdimt ma l-istess producer ta' naħseb fik. Ħalli ovvjament kemm jista' jkun inżomm l-istess riġetta, xi għandek riġetta tajba terġa' tuża. Kont ktibt naħseb minn għalija xi erba' jew ħames kanzunetti għal-Eurovision. Għażilna ritmu jiena t-tim tiegħi. Ħriġna dal-cowboy western concept għax ħafna nies jgħidu li ma ritmu mhix mhix country, mm. mhix western, mm-hmm. kif x'għandha x'taqsam, mm. anka bella mhix western, x'għandha x'taqsam, din m'intix cowboy. Mm. Imma fl-ambitu ta' Eurovision nemmen ħafna li l-identità u l-immaġni huma super super super super importanti. Um, so kif nista' jiena bħala artist, bħala kantant, ikolli xi ħaġa li ħad nġorra miegħi fil-ġerni kollha u qalb 30 pajjiż, qalb 25 pajjiż, ikun hemm xi ħaġa li tispikka. Ma jfissirx li bil-forsi rrid nkun super glamorous jew mhm. nkun super weird, mhm. ġieli naraw xi acts li jkunu. Yes. Esagerati. That's not me, I'm not that kind of artist. Mhm. So, tema tal-western u l-cowboys kienet xi ħaġa żgħira Mhm. li b'daqxej ta' kpipel Ta' ta' ritmu.
ta' ta' daqxej identità. Eħe, iva, vera.
Ma, ma baqax biss.
Dan huwa a pop l-background song. tal-marketing tiegħek. Ejju, mhux? ejju. ejju.
Ma baqax biss a pop song, għax ritmu fil-vetejja a typical Eurovision pop song. Jep. Ma baqax eh, biss dik, imma ġiet The Cowboy from Malta. Mela Eżatt. issem storja, hemm twist Eżatt, għaliha l- l- eżatt. il-ħaġa. Eżatt. U daw tivvintom kollha int. U t-tim, imma. U t-tim, imma ovvjament, imma. Eh. Safe to say li jien marroqx bil-lejl. Moħħi. Ma jafx. Everywhere.
Talt, insomma, britmu, mal-ħarġet is-song niftakar ċar ħafna It Was the Clear Favorite Okay. It was the clear favorite, kemm Malta, kemm mill-fans barra minn Malta. Um, kienet l-ewwel fil-polls kollha, l-ewwel fil-views li żdiet li whatever, what not. Bdew jibatuli kantanti anka li ħadu sem fil-Eurovision passati, għal ritmu, what a good pop song you have. Wasal festival, u again, I placed second. Second. Just. Kważi. Kważi. Kważi, ġejt it-tieni bil-televoting u t-tieni bil-ġurija. Il-ġurija qablu kollha, mhm. kollha, kollha, kollha. Ma nafx in-nies jekk qaċ innutaw, imma il-ġurija kienu qablu kollha kemm huma. Mhm. Ivri fej fil-bidu qed ġili kun hemm zero. Din id-darba. Dak kien dak is-sitta seba' li kien. Kienet rebħet Emma. Yes. Mhm.
Emma um, bis-song uh, Out of Sight, imma mbagħad kienet hemm bitlet is-song. Okay. Um, uh, u ritmu għalkemm ġit second xorta reġgħet bdiet tiftaħ lil bibien. Ġifier ġejt mistieden Sweden, Spanja, l-Ingilterra. Um, best song, best music video. Best song of the year, best music video, għamlet żmien twil number one. Ġifieri anke malli ħriġni hawn ħriġna l-music video again reġgħet marret tajb ħafna. Mhm. Eh, għamilt eh, I Love MTV, eh, kien hemm ħafna, hekk reġgħet fetħit li ħafna ħafna bebien għamilt New Year's Eve. Isu bej naħseb fiku ritmu it-nej li huma tawni tawni bux kbira. Imma sfortunatament xorta ma konċer baħt dak iż-żmien. Però inti xorta rrid tibqa' sejjer u rrid kompli. U s-sena ta' wara? Is-sena ta' wara. Guns Ablaze. Yes, is-sena ta' wara Cannons. Dak it-tiprit. Kollox. Kollox.
Et issa, no windows. Xejn.
U kif jgħidu, ma tħallix ventilatur. Xejn. Xejn. Għan Kollox, kellek kollox lest. U kelli kollox lest, vera kellna kollox lest. Tipo pala planning, Ġifiri, marketing.
Jiena forsi differenti minn kif jaħsbu n-nies. Għalkemm illum il-ġurnata sirt, speċjalment il-fans tiegħi jafu x'proċess ngħaddi minnu jien qabel nagħmel ħaġa kbira bħal di. Imma meta ngħid kelli kollox lest, ġifiri, Kont ktibt xi ten songs biex għażilna the one. Dan għal 2023 qed ngħid. Mela, mela. Kelli l-estate l-album, l-ewwel album tiegħi, u kien fil-pjan li noħorġu fi żmien eh, wara l-Malta Eurovision. Iva. Kienet song li kienet ritmu imma darker, a darker ritmu, ġifiri xorta regatton, imma dark regatton. Um, song personali, so kien hemm dik il- Ktibta għal għal mami tiegħi.
Mama.
Bażikament.
Min hi l-mama għalik?
Ir-reġina ta' vera. Naf li tinsta ma' ċiżi ngħidha, ma xi dażmin a lot to me. Um, she was the person illi waslet nisa fejn jien għallum il-ġurnat, il dawk l-affarijiet li tkellimt fil-bidu, il-competitions, il-festivals, il-camps, il-festivals bar minn Malta. She was the person in my life li waslitni f'dawk l-esperienzi kollha. Emnet ħafna fija. When,
when no one else did, she did. She did. Iġifiri, meta ġejt l-aħħar, l-aħħar dead last fil-Malta Junior Eurovision, eh. she kept on believing that I should have at least placed top 5, eżempju. Jew, anka looking back, niftakar, kont kantajt dak iż-żmien kemm hu sabiħ. Kont l-unika wieħed li kantajt bil-Malti għax kien bil-covers mhux bis-songs oriġinali. U dik kienet ħassit li xi 2000 euro biex il-mużika namlu arranġament ġdid tagħha biex tiġi iżjed moderna. U ġejt l-aħħar. Imma xorta tibqa' temmen fija. Li hekk Ek li. Eh, grateful ħafna. Oh.
Dejjem, dejjem tara l-ommok dejjem hemm. Grateful ħafna, ħafna, ħafna, ħafna, titla li naqroqla. Ek. Għax grateful ħafna, memx kelma kif ħlif eh, tajt grateful. X'nista' ngħid tajt grazzi il-whatever there is up there li tani l-imħabba tal-om. Għax mhux kulħadd tasallu dik l-imħabba. Ehm, so jina. Mux kolħat ikollu dik il-relazzjoni speċjali. Le, u, le, le.
Għom li t-sapportjaħ b'dan il-mod. Yes, yes.
Ehm, u tipo, no words, ħlif, thank you. U song basically titkellem fuq, isma, tajtni da kollu, wassaltni saw, imma issa It's your time to shine, I want to make you my queen. Irrit namlek reġina, hmm. literalment. Kienem ħafna, kienem ħafna affarijiet dik is-sena. I felt like the stars were aligning. ħafna, jinn nemmen ħafna stars align. Roman Judith, the stars align.
Nemmen ħafna fija, tajd li xkienu, mela kont ġej minn naħseb fi kuritmu. Mhm. Kelli l-album lest. Mhm. Song li hija personali so hemm that twist. Mhm. Il-Eurovision intrebaħ mill-Ukrajina s-sena ta' qabel imma ovvjament ħabba l-gwerra ma sarx hemmhekk. Ġi annunċjat li jsir l-Ingilterra, mhm. Reġina, Queen, mietet ir-Reġina. Kien hemm ħafna affarijiet, kont diġà nara ħajjen headline fuq BBC The Queen, Malta, Reġina, whatever. So kien hemm ħafna dal-affarijiet. Mhm. Kienet ovvjament waħda mill-favoriti wkoll li terbaħ bħala song, jiena kont wieħed mill-favoriti being li qed niġej mis-suċċess ta' naħseb fik u ritmu, so jisni bdejt nrabbi isem. But it happened. Nitħaq dan għajda x'taddaħu. Imma ġejt disqualified. Okay.

it's not dan fuq artist. Mhm. It's not dan fuq ċaħat ta' 22, 23. Um, Warn him, tiħ warning. Muxek, muxek, muxek.
Mhm, Anka il-mod ta' kif ġrat, ta' kif żmien, it was eh, ġrat f'sekwenza. Jiena ġejt eh, notifikat b-email. Mank meeting, mank ġejt, ġejt notifikat b-email u wara 5 minutes kont fuq l-aħbarijiet. Mhm. Ek, ġviri, bum bum. Ma tafx xinu jiġri. ċej, ma nafx xinu jiġri, ma nafx laqatni. Ma nafx laqatni. Um, so, kelli ħafna questions, kelli ħafna questions li għad nisallu m'għandix risposta li jom. Mm. Sfortunatament, għax meta staqsejt lil min ħadaw id-deċiżjonijiet, ħadd ma kellu risposta u kulħadd jgħidli li mhux hu ħada deċiżjoni nsaqsi l-Melini, ma għajli mhux Melini, mhux dik, mhux dak, mhux dak. Xi ħadd ħada deċiżjoni għax jiena mm. ġej disqualified u fuq l-aħbarijiet. So, looking back dik naħseb li zjed li tkidni, li it was uh, not fair. It was not fair. Mhm. Um, but it happened, kifet jina għana minn ħafna stars align, nemmen illi l-istoria ta' għana b'xi mod diġa miktuba. U bkejt, u bkejt, u bkejt.
U bkejt, u naħseb kien naħseb looking back, it was uh, the worst time possibilment of my life. Se nimmaġina. Għax meta tkun taf li għandek song tajba, performance tajba, eh, kontet nonfoq ħafna flus. Needless to say, kontet nonfoq ħafna flus, eluf kbar ta' flus. Kostumi, kollox. Kostumi, performance, il-prop, il-song, l-album. il-tip ta' marketing, il-filming, kollox, eluf kbar ta' flus. And it's taken away.
Personali, mhm.
without any type of big sponsors. U kważi nazzardan kważi laqas mill-familja, għax il-familja mlimit sa' kemm sa' fejn jistaw wasluk. So, meta inti għandek you're invested so much, ħajtek kważi għet id-dur ma' dik, tajd li ħajtek id-dur ma' l-Eurovision. Le, mux, ma traħħix dak il-mod. Dik kienet il-priorità tijak. Il-target tijaj kienet li jisma. Għanoħroġ l-ewel album tijaj, ġejt mis-suċess ta' naħseb fik ritmu, nillonċa li l-nifsi f'Malta bħala nsir main artist, nkun nista' nagħmel kunċert, forsi nillonċa li l-nifsi barra minn Malta. Dik kienet l-idea. So meta tirċivi dik imbagħad hekk tieħu tisbita kbira. U l-mod kif saret. Dik ġustizzja li ħassejt li forsi anke ħadd ieħor għamel li għamilt int.
Inni imma jien tafx dejjem ngħid in-nies mhux bolu ħan barra. Mhm. Ġifieri looking back daw ma affarijiet li għadhom public sal-lum. U inti stidnu kombat. Eh, mela, mbagħad ġejt, mbagħad kont mistieden. Special guest. Special guest. U kellek standing ovation. Kif ħassejtek dak il-ħin? Le, mekk I let go, bkejt fuq il-palk, eh, wara l-istate il-performance, eh, edha YouTube. Bkejt fuq il-palk, Għax ħarġu l-emotions kolla dak iż-żmien. Oh, immaġina kif ikrollaj. Was very emotional period għalija u għal-familja. Veri nkont immur id-dar, insib in-nanna tibki, l-ommi tibki, l-ziju jibki. Oh, Ek, literalment, it was huge. Għax huma jafu kemm tfisser għalija. Mm. Huma jafu li I wanted this. This. Ma rrid xejn iżjed jiena, I just rrit li kolli Malta wara ismi. Mhm. Fimti, it was my, my target. Wara li ovvjament għaddejt mill-li għaddejt. Tlet snin wara,
Tada! Tada! Surprise, surprise! Għax għaddinna l-ħin, ma jħan ibqa sejra. Ma jħan ibqa sejra ftit ieħor ġbela nista. Għax ovvjament in the meantime kellek l-ewwel kunċert li kellek 6000 ruħ Ehm. Bdejt tgħidli kif mort saqsewk biex tkun supporting act il-Beer Festival u wara li kantajt inti kważi telaq in-nies u ġew waħlu fik x'għamilna. Niftakar kienu ġew jiġru nżilt minn fuq il-park jiena l-ewwel gig tiegħi dik kienet jiena Eċitament! L-ewwel l-ewwel gig, l-ewwel gig mal-band tiegħi full concert kelli 45 minutes. Inżilt u għalu krejt xi problema qlajtinna, xi problema qlajtinna, eh? X'għamilt? X'għamilt? X'għamilt? Ħalluni kuntent, ħadd Għax sejrin in-nies, sejrin in-nies, għax dija, għax inti għamilt show, isu closing tal-festival kollu. Supporting. Ma daw l-affarijiet li xtaqt ninsemmi li anki kont ħatkun supporting act ta' Kristina Aguilera. U spiċċajt ma mentux. U spiċċajt. Sirt naf minn fuq Facebook. Spiċċajt minn fuq il-poster. Ismi fejni għatem. Daw l-affarijiet, te daw id-dizappunti. Eh, Notte Bianca l-istess kollek tkun supporting act. U tefawni paslura. U ta' band, un bat spiċċajt supporting act tal supporting act. Jiġri dawn affarijiet li forsi dak li jkun jaħseb li Aiden u hija tela fuq il-park u kollox lest, pero inti kellek ħafna setbacks, ħafna drabi qisek hekk issawwatt, imma you keep coming back dude, you keep coming back. Better and stronger. U dik hija jiena li nammira f'persuna, li ma jaqtax qalbu jibqa' jinsisti għax jgħid jiena hemm irrid nasal. Fil-fatt l-aħħar kunċert li kien daż-żmien sena ilu, jiena ġejt il-kunċert tiegħek. Thank you. Kien l-ewwel ħaġa li għadtlek, għadtlek meta ċempilna, għadtlek għadtlek it felt international. It-tfal tqisni qed nara artist barrani għax tinduna l-perfezzjoni li bniedem ipoġġi fil hekk fil u fil-fatt kellek 10,000 naħseb. Kważi 10,000 ruħ. Naħseb it's the biggest in Malta, ticketed, ticketed, ticketed, tajjeb, jiġifieri mhux b'xejn. In-nies qed iħallsu biex jaraw il-Leiden li hija naħseb sodisfazzjon.

jaraw dak li jiena rajt fija nnifsi għoxrin sena ilu, illum qed jaraw huma wkoll u jemmnu fija b'dak il-mod. U japprezzawh. U japprezzawh. U japprezzaw ix-xogħol kollu li jidħol kemm fix-show, kemm fil-mużika, kemm fil-koreografija, kemm fil- fis-singles kollha li noħroġ, fil-materjal. Għal it-timing kollox. Kollox, kollox. Jien perfezzjonist ħafna, ħafna, ħafna. Jien xi ħaġa l-impressjonajtni huwa. Ejja nqattaw daw l-aħħar 10 minuti nitkellmu fuq issa, fuq din is-song. Ktibt 35 kanzunetta astajda 35 kanzunetta biex tazel dik il-one song li trid tidħol għal Malta Eurovision bija. U għajdinna l-istudju li għamilta xin bellaħtni. Jiena,
2024 wara li kelli l-ewwel kunċert kien hemm dal-feel qawwi ta' isma' isma' issa mur l-Eurovision ta' issa itla' tipo wara dawk l-affarijiet kollha, wara dawk id-diżappunti kollha, wara dawk is-setbacks kollha. Tipo now is your time. U 2024 għal 25 jisni bdejna nieħdu dik id-deċiżjoni u qed jiena malli jkun hemm xaqta tagħma li nidħol irrid li kolli the best song possible. U the best song possible jien peress li nikteb jien qed minix ħan kuntent, inkun kuntent jekk jiġi Mr. XYZ minn Sony jtuni diska u nidħol biha. Jina rrit li song niktiba jien. U it does not just happen illi tqum one fine day tikteb diska u ddaħħala u tgħid diki, diki mm. song tiegħi. Mm. So rrit illi ikolli the best product as possible. U bdejt nikteb, bdejt nikteb, nikteb, nikteb, nikteb, bdejt immur f'pajjiżi differenti madwar l-Ewropa. biex naħdem ma' producers differenti, ħalli kolli widna differenti anka fl-studio, ħalli nikrea the best product possible. U fl-aħħar, at the end of it, spiċċajt with 35 songs. Ovvjament mhux kollha jkunu finalizzati tkun a demo version. Mhm, mhm. Ħirġa mill-istudio dakinhar. Kollox kelli 35 options, 35 titles. Poġġejna bil-qeda jenu t-tim tiegħi u għażelna l-aqwa l-ewwel għażilna l-aqwa tminja. Imbagħad edna 8 xorta ħafna, ħan niżluhom. U niżilhom għal 6, għal 6 songs. Imbagħad għamilna studju. Di naħseb Malta barra minn Malta naf li ġili saret, eh, eh. għax hija pajjiżi oħra, Malta ma naħsibx li saret. Hmm. Bażikament għamilna studju, eh, għamilna focus group, bandu kważi mit persuna minn madwar l-Ewropa Nies li huma esperti tal-mużika, nies li huma esperti tal-Eurovision, nies li ħadmu fil-Eurovision, nies minn delegations oħra, nies minn kenna BBC, minn Rai. BBC, minn iHeart Radio, minn Rai, kenna nies, kenna żewġ ex-producers tal-Eurovision, show producers. So, ritt li kolli l-istampa kollha ħalli daw in-nies jagħtu il-views tagħhom fuq dawk is-six songs, jagħtu il-points u aħna naffermaw niformalizzaw riżultat. Bella kienet the most favorite. Xi ħaġa żgħira di ma tamkien. Aħna kellna gruppi differenti ovvjament daw il-mit persuna. Bella ħarġet winner f'kważi l-gruppi kollha. Fejn kien hemm grupp li huma the casual viewers Maltin, ma kienx Bella l-winner. So aħna hemmhekk konna nafu li jiena fil-Malta Eurovision hemm ċans ma nirbaħx it-televoting.
Wow. Għax mal-casual viewers okay. Maltin okay. Kien hemm songs oħrajn li kellu tiegħi illi oġbithom iżjed. U inti għal Eurovision għal ġurija qed taħdem primarjament. I mean, ideal, ideal. Naħdem kollox għax eh, eh, it-tur li għamil li ħadu li minn saħti da tur Għax dorna 11 il-pajis u mort naħal oħra ta' dinja l-Awstralja. Għal-jumej. Għal-jumej. Għal-jumej, zjeddon fl-ajruplan mill-li saqajja fl-art. Eh, qed naħdmu ovvjament eh, iż-żewġ naħat, hija bħala song hija iżjed tipika li il-ġurija ħat intlaqat iżjed magħhom. Mhm. Ġifieri unajt dan għax hija orkestrali, hija romantika, il-mod ta' kif impoġġi l-vuċi tiegħi hemm ċertu abbilta u tone fil-vuċi tiegħi li ma jagħmilix kulħadd, mhijiex just a normal pop song mhm. fejn il-Eurovision sar miżawt bil-pop songs, mhm. miżawt bil-pop songs. Mhm. Plus li Malta l-aħħar 6, 7, 8, 19 snin batna pop songs, pop songs, pop songs, pop songs. U let's send something different, ejna bat mhm. differenti. Veri, mhm. it was time illi jkun hemm daqsxejn change. Mhm. Għax jekk xi ħaġa mhux qed taħdem, ejja hemm xi ħaġa jew xi ħaġa ħażina jew nkella aħna ma ħġet qed nipperformi għaw kemm suppost, we're missing something. So er nibgħatu xi ħaġa differenti. U anke għalija kienet dik tajba, Li, isma', naħseb fik ħadmet, Ritmu ħadmet, Reġina ħadmet, imma issa għaddew sitt snin minn fuq dawk is-songs, ħames snin, erba' snin. Time to change. Yes.
Reinvent. Reinvent, reinvent yourself. Reinvent yourself. Biex tibqa attiv, tibqa ħaj. Mhm. Twildet dil-song Bella, intazlet Bella f'dan il-studio li għamilna, u ġabet ħafna iżjed punti mis-songs kollha l-oħra li kelli. Jiena f'dawk is-six songs kelli another ritmu. Okay. I had another ritmu 2.0. Għax nis għalu li ħna ritmu ridna, ħna ridna. Ma ta' dik edha fl-album. Eh, mxek, mxek. Imma, at night, ġiviri, f'qalb dawk is-sitta, dawk li kienu viċin, li kienu up tempo pop songs, ġew lej l-axħar. Għax id-dinja u n-nies u d-dinja tal-Eurovision ukoll qed tmur x'imkien ieħor. Okay.
So, daħħalna bella, kont fiduċjuż ħafna jiena fis-songs, ħafna ħafna ħafna fis-song illi submit jgħid. Jien ma nemminx illi tissubmit jażjed minn diska waħda. Ehm, speċjalment li aħna minna dal-istudju kollu. That was the one. Doesn't make sense. That was the one.
Ehm, saret orchestration tas song qabel daħħalta. Ehm, rekordjani l-orkestra live, sar arranġament u rekordjani għal-Bulgarija. Daħalt is-song, ħarġu songs, kienet ovvjament waħda mill-favoriti, eh, mux kiku ma wasalx sa fej wasalt, bdew tilajn il-punti u wasalna.
Mela, l-aħħar domanda tiegħi lejk, issa laħa titla mm. u għandek il-ħolma tiegħek li Malta kollha ħatkun warajk, li ħatkun warajk. xħa jagħmlek kuntent inti? Mm, What is going to make you happy? Mistoqsija vera diffiċli. Ovvjament li terba, imma Le, ta' mux li nerba. Inti li li għat li jina mel, jina realistiku ħafna. Jina realistiku ħafna. Jiena realistiku ħafna u ma nkunx irrit li li nati ħafna mm, ek perċessjoni l-nies illi ħammorru nirpu mhm. għax it's not about winning. Tajli ma tix tirbaħ, ovvja. Mux ovvja. Qed naħdmu biex nġibu the best result possible. The best result possible, tajli xi titla. And you are backed up, ġifieri, u jinvestu fik. Yes, yes, yes, yes, ġifieri anka mill-PBS, ġifieri nirringrazzja t-tim kollu, u t-tim tiegħi li qed jaħdem 24-7 qed naħdmu mhm. literalment, mhm. kważi blarqat. realistikament my personal personal target, my personal target li naħseb li huwa achievable, li naħseb li huwa achievable. Naħseb illi niġu top 5. Ok.
Li niġu top 5.
Um, li jekk isir hekk ikun the best result għal Malta fl-aħħar 20 sena. Mhm. xorta hija diffiċli ħafna biex titlam fuq. Jiena nemmen ħafna li dawk li jiġu top 5, top 7, ha, kważi kollha jkunu winners. Ġifieri daw jippreżentaw pakkett illi jkun a winner, a, a winner worthy ah. dawk li jiġu hemm fuq. Ah, ah, so aħna qed naħdmu għalhekk biex immorru tajjeb kemm jista' jkun. Żgur li hu żgur li l-Eurovision ma jiddefinixxix minn hu Aiden, 100,000%, jiena eh, tliet ġimgħat ilu, erba' ġimgħat ilu għadni kemm ħriġt it-tieni studio album tiegħi. Eh, dal-waqt ukoll ħanħort single ġdida, b'music video ġdid, qalb il-ġen kollu tal-Eurovision. Ġifieri

Imma taf xnajt u kol fl-istess ħin l-importanti li nibqa' nikri l-mużika, nibqa' nkun attiv, ma nkunx l-aħħar wieħed, ma nkunx l-ewwel wieħed. Ma tkunx l-ewwel wieħed. Ma nkunx l-ewwel wieħed. L-aħħar wieħed. Le, eżatt, ġifieri. Ara, hija logħba fil-verità, hija logħba. Ehm, it is a game. It's a risk. It's a, it is a risk, it is a risk. Jiena primarjament rrid nagħmilha ħabba żewġ affarijiet. One ħabba pride tiegħi nnifsi għax dejjem kelli il-ħolma li nirrappreżenta l-Malta li kolli l-Malta wara ismi, Aiden Malta. That was all I wanted. Dik. U number two, naħseb illum il-ġurnata bis-songs kollha li kelli, bl-esperjenza li qed nrabbi bil-kunċerti tiegħi, biż-żewġ albums, eċċetera, naħseb it is the perfect time għalija li nillonċa li l-nifsi bħala artist fil-dinja Ewropea tal-mużika, ovvjament. So, naħseb it's, it's, it's the right time at my age. Sens tal-kelma Thank you.
Thank you. Nispera li dak tal-komment għadu għat jaraħ kollu. Fil-fatta konsa, dak li kiteb il-komment. Ejden, mm. xinajdlek, tar il-ħin, tar, tar il-ħin. Litwal podcast.
Vera, ħat pjaċir, ħafna, ħafna nkellmek.
Ħafna ħat pjaċir nkellmek, għax hekk li, li tara the person behind the persona hija yes. sabiħa ħafna u jina xit najdlek qalbina u gura lek jalla tifqa kull mem jalla terbaħ imma jina naf I know one thing you're going to make Malta proud Thank you, grazie. U naħseb dik hija waħda mill-iktar affarijiet li lilek tagħmlek kontent. Yes, yes, speċjalment li s-song ovvjament tiffiċera l-Malti ilna da snin kollha li ma nibatu diskalifja l-Malti, so għalija minn ġewwa daqsxej, daqsxej żjed happiness bħal speċi u qalb dawk il-pajjiżi kollha ġganteski aħna għandna lingwa tagħna wkoll u ħanu l-lingwa tagħna. U ħatkun esposta.
Ħatkun esposta qalb dawk il-miljuni kollha, so qed naħdem issa issa naraw.

titla lej l-Austria, ux. L-Austria, Vienna.
L-Austria, Vienna.
Nice, grazzi. Ħajma. Good luck, Aiden. Thank you, Hafna. Good luck, good luck, good luck minn qalbi. Jena, I'm sure you'll do a great job. Ċertissima ċertissima.
U qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-sponsors personali tiegħi, il-Clint u t-tim tiegħu ta' Wed Studio, il-Gebbi Vella għal makeup, il-Valletta Glass għal ġojellerija, il-Morgan għal ħwejjeġ u Luxona sasset.